Serata tajba minn ftit ieħor ser jibda prime time tal-lejla, il-lejla ser nospita lil Francesca Briffa Polidano, avukat miżżewġa lil Ronald Briffa, l-attur u preżentatur. Emmnu jekk tridu, Bejn Francesca u Ronald hemm ħdax-il sena differenza u Ronald huwa l-anzjan tal-koppja. Ronald u Francesca Awwissu tas-sena li għaddiet iżżewġu wara li kellhom iħassru l-pjanijiet darba jew darbtejn minħabba Covid bħal ħafna koppji oħra. Saru ġenituri għall-ewwel darba Francesca u Ron iktar kmieni din is-sena twieled baby Timmy, Għandi kurżità biex inkun naf meta jqum billejl baby Timmy min iqum jippreparalu l-bottle hekk hux Francesca jew inkella Ronald. Niltaqgħu ma' Francesca minn hawn ftit ieħor. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.
This is the new site to Rona. At Continental Cars.

Is-sena tat-tajba u nilqagħkom għal Prime Time illum il-Ġimgħa 4 ta' Novembru, illum jibda l-ewwel weekend ta' Novembru. Il-mistiedna tiegħi tal-lejla twieldet taħt l-istilla ta' Gemini, tħobb il-kulur aħdar u jekk tkun qiegħda fil-karozza ssuq u tisma' diska li togħġobha ma taħsibhiex darbtejn biex taqbad tkanta. Nilqa' miegħi lil Francesca Briffa Polidano. Hello, kif int? All right. All right, jew, s-sena tajba, grazzi tal-li aċċettajt l-istadina, jasib tal ġeja bl-aħdar. Le, ma peress li għedin viċin tara ħal ġdijt għet nżom mal-ħib. Eh, eh? Black and white, għalek. Kif int, Fran? All right, all right, grazzi tal-istadina. Eh, grazzi tal-li aċċettajt l-invit. Mela, bil-qalb kolla. Tradizjoni ta' prime time nirreġistra l-mistidna kolla jen. Isem u kunjom? Francesca Briffa Polidano. Francesca Briffa Polidano. Ii, għandha bżonn naqa' service dit-typewriter għax għadni naqra old school u. Eħe, ta' għandek bżonn tavvanza ftit. Data ta' twelid?
3 6 94. 94. Jien għamilt naqa' riċerka fuq l-istilla tiegħek u sibt li minnu Ġemini, nisa Ġemini normalment huma nisa dinamiċi u l-ħin kollu jfittxu li jitgħallmu affarijiet ġodda, taqbel? Vera naqbel ta. Eħe, fuq it-tnejn li huma naqbel. Fejn inti mwielda?
Il-Pjetà.
Pjetà, residenti. Ħal Qormi. Professjoni. Avukat.
Mur erbaħlek argument.
Eħe, daqsxejn diffiċli, imma u le nċedi, ta' fejn ikun hemm bżonn li nċedi nċedi, nipprova. Minn meta kont tfal imma Fran kont tgħid li trid issir avukat? Ija ta, naħseb li dejjem dik kienet ix-xewqa tiegħi, ma tipo ma nimmaġinanix nagħmel xi xogħol ieħor. U meta tkun qiegħda xogħol, awtomatikament il-lingwaġġ tiegħek jinqaleb għal-lingwaġġ tal-avukati? Iktar milli, jiena, jiena ma nipprattikax il-qorti, jiena naħdem fil-financial services, allura iktar milli forsi terminoloġija tal-qorti, nidħol iktar fi struttura li kif inqassam ix-xogħol u l-affarijiet ta' kif ħa, how to handle things u hekk, ġifieri Dik il-ħaġa, eħe, li naħseb nidħol f'kappell ta' avukat, ħa! Fran, kif semmejt fl-introduzzjoni, inti miżżewġa lill-attur u preżentatur Ron Briffa. Veru, hemm ħdax-il sena differenza bejnietkom. Veru, veru. Hu l-kbir, eh? Mela, mela, mela.
Nispera li li jindunaw.
Jien diġà għedtilhom li huwa l-kbir. Eħe, eħe, le, le, hu l-kbir. Meta sirt taf li hemm ħdax-il sena differenza, x'għadda minn rasek? Ħa ngħidlek, meta ltqajna l-ewwel darba, ma kontx naħseb li ħa naslu fejn qegħdin illum il-ġurnata u forsi meta tkun iżgħar l-age gap taraha iktar kbira u u differenti. Però llum il-ġurnata tant jiena jiena minn dejjem kont iktar matura u Ron minn dejjem daqsxejn iktar moħħ ir-riħ, allura naħseb li tintilef bejnietna. Hekk kont sejlek, fir-realtà aħseb lanqas tinħass il-ħdax-il sena differenza. Lanqas tinħass, qatt ma ħassejtha, ma nistax ngħid li ħassejtha. Iktar on paper tidher kbira Kbira, ħdax-il minni sena.
fil-ħajja ta' kuljum.
Lilek u l-Ron Covid bħal ħafna koppji oħra, ħarbtilkom ħafna pjanijiet. Ekku, ekku, il-tieġ. Kemm-il darba ppospenajtuh it-tieġ? Tliet darbiet. Tliet darbiet?
Tliet darbiet.
Ma nafx jekk hux sejr żball.
Eħe. Imma jien għandi feeling li l-organizzazzjoni u l-preparamenti kollha tat-tieġ kollox f'idejk kien.
Sejjer ftit żball, għax jiena ħadt ħsieb li nippjana l-appuntamenti u l-affarijiet hekk, però meta waslet il-ġurnata tat-tieġ u ftit qabel, l-organizzazzjoni tat-tieġ, is-set-up, il-band u l-affarijiet hekk f'idejn Ron. F'idejn Ron, kollox f'idejh? Iva. U l-għajnuna tal-grooms team, kellu grooms team tajjeb ħafna, ġifieri li daw involuti ħafna f'dawn l-affarijiet u hekk, ġifieri, eħe le f'idejn Ron. Jiena aktar ħadt ħsieb il-pjan ta' U min kien l-iktar eċċitat dak in-nhar tat-tieġ, int jew Ron? Naħseb li Ron ta, fis-sens, kien iktar, eħe, anzjuż minni li kollox imur sew, għax tant qisna, mhux għax eċitati għaż-żwieġ, għax orrajt eċitat tkun għaż-żwieġ, imma hekk li kollox imur sew, Ron ġieli ma tantx juri, jiena mbagħad nikkalma, l-qawwa li naf il-pjan tal-ġurnata tiegħi, U nkun kalma. Ron ikun iktar eċitat. Ron qalli li l-ikbar inkwiet li kellu meta ra l-libsa tiegħek minn wara.
U ġifieri meta kont mort għand il-ħajjata ma ħsibtnix darbtejn għax il-libsa tiegħi wara kienet kollha buttuni. U Ron, kif ħafna jafu, għandu fobja mill-buttuni, jibża' mill-buttuni. Finta ġifieri il-buttuni imma eħe bil-buttuni kollha kienet minn wara. Kellu jżarmhom waħda, iħollhom waħda waħda. Le, le, ftit kien hemm li jrid iżarma għax l-oħrajn kienu finta ġifieri

Fran, jien meta nara l Ronald anki meta jagħmel l-iktar affarijiet sempliċi, hekk mill-ewwel jirnexxilu jnissil it-tbissima, hekk vera nidħaq, imma Ronald jirrabja, Ġieli rajtu jirrabja int? Qiegħda żgur. Qiegħda żgur, ovvjament. Fis-sens di, din il-mistoqsija jsaqsuli ħafna nies meta niltaqgħu magħhom u ngħidilhom eħe, ngħidilhom il-persuna li taraw fuq it-television għal dak li huwa d-dar huwa persuna differenti, huwa persuna umana bħal kulħadd li għandu l-emozzjonijiet, li jkun kalm, li jkun irrabjat. Però temmen veru, ta' lanqas qatt ma ltqajt ma' xi ħadd li jgħid li eżempju kellu xi jgħid ma' Ronald eżempju, qatt. Mal-mara jkollu xi jgħid imma ta'. Eħe, u min iċedi l-ewwel imbagħad? Taf li naħseb jien inċedi l-ewwel? Iva. U kif jagħmel meta jirrabi eżempju leħnu jibqa' l-istess? Ara li Henron minn dejjem partikolari, jiġifieri naħseb jekk meta jirrabja, il-pitch isir iktar għoli. Mela ara ħa ngħidlek, ħa jidħol question eżatt, għax dil-ġimgħa rajt filmat online u qed naħseb norihulha l-Francesca biex tgħidli jekk ikunx lejn did-direzzjoni. Ħa naraw naqra dak il-filmat taż-Żrinġ, ħa naraw. Hekk ikun.
Le, le, nispera jekk jaqla' li tkun hekk għax inkun infaqa' nidħaq. Jgħaddilek mill-ewwel kieku. Le, le, ikun daqsxejn iktar naħseb, eh, naħseb waqt li qed jiġġieled ikun iktar maskili leħnu. U iktar assertiv.
Iva, ta', iva, iva. Isma' Fran, la qegħdin hawnhekk ma nistgħux ma nirrakkontawx l-istorja ta' meta Ron kien jgħix il-Lussemburgu u pprova jagħmillek sorpriża. Kif kienet eżatt? Mela dak kien ġej lura, naħseb, ma nafx kienx ġie lura kompletament jew kien ġie visit hawn hawn Malta u jiena kien ġej għall-birthday tiegħi u ried itini sorpriża ta' rigal u jiena tistenna xi rigal jien naf rigal tanġibbli li jien naf xi ħaġa xi ħaġa bi ħsieb warajha. Il-ħsieb hemm kien però dan ġie b'envelope ta' voucher, vouchers ikunu f'forma ta' card minn dan il-ħanut partikolari. U meta ġejt biex naqra t-terms, dal-ħanut m'hawnx Malta, tajjeb illi ngħidu li dal-ħanut m'hawnx Malta, ġifieri jiena biex insarraf dawn il-vouchers kelli nsiefer. Ridt Malta ma stajtx tużahom. Le, almenu mmorru Sqallija. Issa jew kien il-ħsieb li mmorru Sqallija, ma hawn Malta ma stajtx nużahom. Però meta qrajt it-TNC, it-terms and conditions isfel, jgħidlek li dan il-voucher, din il-gift card, tista' tissarraf biss minn ċertu pajjiżi li huma l-Lussemburgu, l-Ġermanja, u l-pajjiżi tal-madwar. Li ma kienx hemm pjan li int iżżurhom. Li ma kienx hemm pjan li żgur ġie u lanqas li kieku ma kontx ħa nivvinta pjan biex immur insarraf dal-voucher. U x'għamilt għedtlu?
Xejn, u mbagħad kellu ħabib tiegħek. Aw żgur li għedtlu! Qiegħda żgur. Għedtlu inti fis-serje ħadt għalija, fis-sens għedtlu nifhem li kellek il-ġenn imma aħjar kważi kważi ma xtrajt xejn. Milli ġibt li dik, għax li dik biċċa plastik. Dik biċċa plastik ekku.
Aħjar xalli bukkett fjuri u niżel mill-arrivals milli dawn. Milli dik il-karta.
U bat kena, kena tajem ħabib tijaw li joqot Luxembourg, rajt xie ħwejjeċ online u sarafni għabda. Iġbir minnem u minnaw xorta wasal. Xorta wasal. Ma naqra skossi.
Eħe, normali fil-Maron. Ħammor għal waqfa zera ta' reklami kif niġu lura nitkellmu dwar Baby Tim. Meta twieled Baby Tim? 20 January.
20 fl-aqwa tal-kesħa mela. Iva, ġimgħa wara missieru għax missieru 13 January. Mela ċelebrazzjonijiet kbar f'Jannar. Ekku, hi. Ħammor għal waqfa zera ta' reklami, fa' hemmhekk.
Kreati b'mod speċjali għal ġisem maskili u komdi sabiex jintużaw kuljum, il-Molika Premium Men's Pants, kreati biex ma jinħassux u ma jagħtux fil-għajn, joffru protezzjoni fejn l-aktar li għandhom bżonn l-irġiel u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibhom ukoll fil-forma ta' pouches u V-shaped pads. Il-Molika Premium Men's Pants jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar

The most dramatic story of the season plays in the Champions League final. The headline. Unbelievable! Beat the stress of the game. Visit our showroom in Hal Omi. L-uġigħ, dak li jibda bil-mod, jippersisti u jsir diffiċli għalik li tikkonċentra u tiċċaqlaq. Għal dan it-tip ta' uġigħ, fejn xejn ma jaħdem, Solpadeine Soluble, formula attiva ta' codeine, paracetamol u kaffeina. Minħabba li tista' tħallathom mal-ilma, l-effett tagħhom huwa darbtejn aktar mgħaġġel minn sempliċi paracetamol. Solpadeine huwa mediċina, indikat għat-trattament ta' uġigħ akut u moderat li ma jonqosx bl-użu ta' mediċini oħra bħall-ibuprofen jew paracetamol. Codeine jista' jikkawża dipendenza. Uża għal tlett ijiem biss. Dejjem aqra l-fuljett li ssib fil-kaxxa.

Nilqakom lura għal prime time il-lejla jgħat fil-kumpanija tajba ta' Francesca Briffa Polidano ħankomplu l-konverzazzjoni fuq Baby Tim u kif i u Ronald saru ġenituri għall-ewwel darba din is-sena, però qabel nixtieq nfakkarkom malajr li jekk għandkom kelb jew qattus id-dar, intom tistgħu tipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja flimkien ma' Purina Pro Plan. Nixtiequ naraw il-kliepuq ta' test tagħkom permezz ta' ritratt u tużaw it-tema Back to School, Lura lejn l-Iskola, Kunu Kreattivi, din il-ġimgħa, illum huwa l-aħħar ċans tagħkom biex tissottomettu r-ritratti tal-klipp jew il-qtates tagħkom. Użaw Facebook jew inkella Instagram biex tissottomettu r-ritratti tagħkom, owenbonnici.tv huma l-profili tiegħi. Fran, qabel tlaqna r-riklami semmejna li baby Tim twieled fl-Aqqel tal-Kesħa. Ekku. L-ewwel lejl mill-ewwel uriekom li qed iħoss il-bard. L-ewwel lejl kien, kif toħroġ mill-isptar naħseb tkun Ix-xokk ta' vera, fejn vera tirrealizza li x'ġara, ekku. U l-ewwel lejl inti tkun għadek għajjien, jiena ngħid għalija għajjiena, Ron ukoll, u fil-kamra kellna l-air condition all right, il-heating, imma aħna ma ndunajniex li dat-tifel kemm hu ħa jħoss b'art. U ppruvajna ngħattuh b'sempliċiment dis-cellular blanket irqiqa u da biki Imbagħad irrealizzajna maż-żmien li jekk nużaw kutra daqsxejn eħxen, dat-tifel ikun. Iżommna iktar cozy.
Imma ovvjament tkun għadek ġdid, żbalji tagħmel il, titgħallem, it's a learning curve. Baby Tim jorqdu l-lejl kollu? Le, ma jorqdux kollu. Le?
Le. U jqum bil-għatx ikun irid jixrob? Eħe, suiting u l-bottle għalih, eħe, ma jkun irid jixrob. U f'idejn min ikun il-bottle ta' bil-lejl? Ara, n-night shift aħna s'issa dejjem kien f'idejn Ron. Ma jfissirx li qatt ma qomt. Imma Ron huma n-night shift, sempliċiment għax matul il-ġurnata nkun ħafna miegħu it-tifel jien, allura igawdih ftit dak il-ħin ukoll. L-aħħar li ntqajt ma' Ron kien vera kburi li daħal f'rutina ġdida ta' kif jiċċekkja li l-bottle hekk esattx jew le. Eħe, about time li tgħallem. L-ewwel darba qal li mar nqas garrat. L-ewwel darba, għajjenin mejtin u qed u tajtu l-bottle f'idu mal-lejl. U qed lu ċċekkja jekk jaħraqx u kull min forsi jaf kif il-babies tiċċekkjalhom il-ħalib jaħraqx, titfa' ftit ħalib tal-bottle m'hawnhekk u dduqu jew tħossu. U tajtu l-bottle f'idu u nara 'l da, ħa ħa jixrob mill-bottle. Għedtlu, Inti biss qed. Dak il-ħin il-bqajt nidħaq u kelli hemm ftit. Imma kienet ċena, kif t-diskrivija, mill-li tarakt, kif rajt. Mux marru bil-slow motion bdejt tarax jemmela. Kif tkun birrada.
Frank, grazzi għana tal-ġejt stil ta' għamija il-lejla. Nawguralk il-komplement ta' sara ta' tajba. Għandi ftit rigali zara għalik. Għanibatuk minnawnek bħafna tomit tajbin, grazzi għal-jogiti u għal-isbaħ smin biex tkun tista' tgawti tesħun f'ħafna verjetajiet differenti. b'togħmiet differenti grazzi għal jowgiti, kif ukoll grazzi għal Kun Nalik għandna selezzjoni sabiħa ta' salad dressings kif ukoll ħxejjex u sauces differenti kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles għalik għandna xemgħa dekorattiva li kull darba li tixegħlha jkollok atmosfera rilassanti u ħa tiftakar fina. Ħa nibagħtuk ukoll Benessere Spa sabiex tirrilassa u hemmhekk grazzi għal Benessere ħa tieħu ftit trattamenti biex tgawdi ftit ħin miegħek innifsek u tmur lura d-dar Biex ikollok is-saħħa u l-enerġija biex tikkumbatti ma' Ron u ma' Baby Tim. Ekku.
Grazzi ħafna u l-kumplament tas-serata t-tajba. Grazzi. Grazzi. Il-bdil li qed nesperjenzaw fil-klima qed jittrasforma d-dinja. L-aħħar 20 sena kienu rekord għat-tibdil fil-klima, fejn id-dinja esperjenzat avvenimenti estremi tat-temp. bħal nirien fil-foresti, mewġ ta' sħana u għargħar, avvenimenti li qed isiru aktar frekwenti kemm fl-Ewropa kif ukoll f'postijiet oħra. L-Unjoni Ewropea qed tiġġieled fit-tibdil fil-klima permezz ta' politika ambizzjuża biex tilħaq il-mira tagħha għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra bi tweġiba għall-kriżi tat-tibdil fil-klima. Il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża din is-sena niedi t-tieni edizzjoni tal-kampanja ta' għarfien pubblika bil-għan li tkompli tqajjem kuxjenza dwar l-importanza li tittieħed azzjoni favur it-tnaqqis fit-tibdil fil-klima. Il-kampanja Climate On, Active Change għandha l-għan li tippromwovi tibdil fid-drawwiet tal-pubbliku, u tippromwovi stil ta' ħajja aktar sostenibbli, stil ta' ħajja bi ħsibijiet għal soluzzjonijiet fit-tul, u tinħoloq kuxjenza dwar il-benefiċċji ta' soċjetà b'livell baxx ta' karbonju. Il-kampanja Climate On tenfasizza l-fatt li permezz ta' azzjonijiet sempliċi, iżda innovattivi, wieħed jista' jagħmel id-differenza. Bħala parti mill-kampanja Climate On, il-Ministeru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża flimkien mal-Climate Action Board Organizzaw numru ta' seminars dwar l-azzjoni klimatika. Dawn is-seminars jiffukaw fuq il-mobilità u finanzjar sostenibbli kif ukoll l-użu sostenibbli tal-enerġija. Id-diskussjonijiet waqt dawn is-seminars iffukaw prinċiparjament fuq il-ħtieġa li jitkomplow diskussjonijiet mas-setturi konċernati biex inkomplu nibnu fuq dak li diġà sar, filwaqt li nżidu aktar setturi li jimxu lejn soċjetà newtrali għall-klima. Infakkarkom li aħna nkunu qegħdin hawnhekk għada wkoll bil-logħba tagħna kontra 30 sekonda qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs. Irreġistraw il-parteċipazzjoni tagħkom billi tibagħtu SMS fuq in-numru 50612100. Il-jackpot kważi laħaq is-600€, ġifieri li tirreġistraw illum qabel għada huwa importanti. Qabel ma nħallikom illejla nfakkarkom li din il-ġimgħa nidejna kompetizzjoni ġdida flimkien ma' Soap of Frisky, Ommi Ma, fejn nixtiequkom tibagħtulna r-ritratti, ritratti tat-television tagħkom waqt li nkunu qegħdin nagħmlu appell għal din il-kompetizzjoni. Kull ma tridu tagħmlu, tieħdu ritratt bħalissa u tibagħtuhuli permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi owenbonnici.tv. Daqshekk huwa faċli biex tipparteċipa mbagħad ovvjament nittamaw li inti tkun ir-rebbieħ u grazzi għas-soppa b'friski Ommi Ma tirċievi rigal id-dar u ovvjament kull darba li tgawdi is-soppa Ommi Ma tkun qed tiftakar fina ta' Prime Time. Jien nawguralkom il-kumplament tas-serata t-tajba, ħa niltaqgħu għada qabel l-aħbarijiet tas-sebgħa u nofs. Saħħa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, Golden Drop.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
Esprit. Solpadeine soluble.

Your event made perfect with Camilleri Catering. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimek, the makeup artist.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.